Dawtmi nulepa u le nau hna nan dam cio hna maw? LCB an thawngchimnak in nan kut kan in tlaih hna. Thawngchimnak kan thawk lai. Kan chim dingmi thongtlang tar hna cu India ram, Manipur ramkulh ah Myanmar rammi sawmriat tluk an tlaih hna. sac ralkap nih sermi zu beer zuarnak dawr nganpi a kaang. Salinci ah sac ralkap nih lamchimtu ah an i hruaimi Ku Wing Aung cu a ruak in hmuh ṭhan a si. NLD MP simi Do Win Mya Mya cu kum thum chung thongthlak ding in biakhiahpiak a si timi kong an si lai. A hmasa bik ah Salinci ah sac ralkap nih lamchimtu ah an i hruaimi Ku Wing Aung a ruak in hmuh ṭhan a si timi tlangtar a si lai. Sakaan ramṭhen Salinci peng Phongkata khuami Ku Wing Aung cu sac nih lamchimtu ah an i hruai i an thah. June ni kul le ni kua ah a ruak zong hmuh ṭhan a si kong khuami nih Yangkung Khat ti media ah a chim. June ni kul le nili ah uknak hramhram in a latu sac ralkap pawl Phongkata khua ah an lut i Ku Wing Aung cu an tlaih i lamchimtu ah an i kalpi. June ni kul le ni kua ah sac ralkap nih an thahmi a ruak cu Wanpawng company thlanglei le Sete khuathar chaklei le Ṭin nitlaklei ah hmuh ṭhan a si kong theih a si. Nizan ah hmuh ṭhan a si. Simanking hmunhma Uan Pawng Company thlanglei le Sete khuathar chaklei Leti nitlaklei Bawngbe ah hmuh a si. A tlaunak hi June ni kul le nili Phawngkata i ral hmaisarnak ah tlaih a tong i a ruak ahhin free in an ṭemmi hmuh a si. A ruak cu a thu i a ruh zong a lang i a ruak a rawk ngaingai cang caah a ruak cu char ding ah a fawi ti lo i a hmun lila ah khangh a si. Zeiti in dah an thah ti hi chim awk ahcun a har ngai tiah khuami pakhat nih cun a chim. NLD MP simi Doe Myamya cu kum thum chung thongthlak ding in biakhiahpiak a si. NLD party i thonghnih pakul thimnak ah teinak a hmumi MP Doe Myamya cu zulhphung nambar zanga le panga kah ci in sac nih nizan June ni kul le ni kua ah rian le kum thum chung thonginn ah tang dingin biachahnak an tuahpiak. Dawin Mamia cu duhlonak langhternak i aa tel ve ruangah nikum February ni kul le nisarih ah khan sac ralkap nih an tlaih i Ubu thonginn ah an chiah. Mandalay Myo, China consulate Pawng i lam sawmsarih le pathum le teihpan lamkil ah February ni hleiriat ah khan mibu duh lonak langhternak ah Dowi Mamiah cu aa rak tel ve. Dowi Mamiah cu kum sawmsarih le kum thum a si i Islam biaknak a zul vemi pakhat zong a si. hliah cangfah zawtnak le zunthlum zawtnak a ngei i a mit zong operation aa tuahmi a si. Amah cu thongkhat zakua sawmriat le pariat Kawl ralkap nih uknak a lak hnu in ramkhel lei cawlcanghnak ruangah atu le atu tlaih a tong bal i thonghnih pakul thimnak ah Mandalay ramṭhen, Ceuse pengkom, Singkaing peng mizapi parliament hmunhma ah thimfung thlaknak in teinak a hmutu zong a si. Khin-u peng kahdohnak ah kum thum ngakchia a hngawng ah kuan nih a khen. Sakaing ramṭhen Khin-u peng Minṭawng khua sianginn pawng ah June ni kul le ni kua zinglei suimilam pakua hrawng ah sac ralkap pawl duty an hngah lio ah mipi vengtu ralkap phu hna he kahdohnak a chuak tiah thawng theih a si. Mindawng khua nichuahlei Mumit tiva hlei ah hmun a khuarmi sac ralkap pawl minung thazaang sawmthum hrawng cu Mindawng khua lei ah an rat lioah mizapi vengtu ralkap nih an kah hna i sac ralkap nih hriamngan le hriamhme in an kah ve hna caah a pawngkam lo ah a ummi kum thum ngakchia pakhat cu a hngawng ah kuan nih a khen tiah thawng theih a si. Kahdohnak a chuah hnu in sac ralkap nih an duhnak hmun paoh an kah i facang cin ding in lo ah a ummi chungkhar pathum hna chungah kum thum ngakchia pakhat cu a hngawng ah kuan nih a khen i a rannak in kan thlop tiah Khin U thawngzamhtu phu in rian ngeitu pakhat nih a chim. Sac ralkap lei in minung pakhat a thi i minung pakhat nih hliam a tuar tiah thawng theih a si fawn. Minṭek kahdohnak ah ngakchia pakhat le CDF minṭet hriamtlai pakhat an nunnak a liam. Chin ramkulh minṭet peng ah sac ralkap le CDF minṭet cu June ni kul le ni kua ah kahdohnak a chuak i CDF minṭet hriamtlai pakhat hriamngan nih a khen i a kirnak lam ah a nunnak a liam tiah CDF minṭet thawngthanhnak nih a langhter. CDF minṭet hriamtlai pakhat zong fak tuk loin aa hliam tiah thawng theih a si. June ni kul le ni kua zinglei ah Minṭet khua ah a ummi sac ralkap battalion zahnih le sawmsarih le pali nih Minṭet khua lei ah hriamngan voiruk an kah ruangah kum hleili ngakchia pakhat a nunnak a liam. A nunnak a liammi hi sac ralkap hriamngan ruangah a ke khat lei a bulmi ngakchia i a u zong a si. Minṭep peng June ni kul le ni kua zanlei suimilam pahnih hrawngah voikhat zanlei suimilam pathum hrawng zongah voikhat tiah kahdohnak a chuak i sac ralkap pali an thi tiah CDF Minṭet nih thawng an thanh. India ram Manipur ramkulh ah Myanmar rammi sawmriat tluk tlaih an tong. India ram Manipur ramkulh ah Myanmar ram in a rak i dormi minung sawmriat tluk cu palik nih an tlaih hna tiah thawng kan theih. June ni kul le nariat ni ah Manipur ram Surachambur district ah palik nih innkhat hnu innkhat in an luh hnawh hna i Myanmar mi Hngakchia pakul tal in minung sawmriat cu phungning loin kan ram ah nan lut tiin an tlaih hna. Tutan ah an tlaihmi hna hi Sakaing ramṭhen in a rak rami an si i thiamtah in ai cawmmi hna an si. sac ralkap nih sermi zu le beer zuarnak dawr nganpi a kaang. Yangkung ramṭhen Alung peng ah sac ralkap nih sermi zu le beer phunphun zuartu Skyway Club NKTV dawr cu June ni kul le ni kua ah a kaang i a ciam dih tiah thawng theih a si. Nizan June ni kul le ni kua zan ah khan sac ralkap he ṭangṭi in an tuahmi Skyway Club NKTV dawr nganpi pakhat cu a ruang theih loin mei nih ciam dih in a kangh tiah theih a si. Skywarn Club LKTV dawr hi sac ralkap sin ah ngunkhuai a pe i sac ralkap he zu le beer a zuartu dawr pakhat a si. Cucaah a liamcia March niriatni ah khan an dawr tiangkap ah bom an rak puah hnawh hna i ralrin an rak pek bal cang hna. Asinain pehzulh in an zuar peng rih ko i tutan ah an dawr nganpi cu ruahlopi in a kang tiah theih a si. Mei ai thawh ningcang zong hi thawk theihfian a si kho rih lo tiah theih a si. Tamu peng dothlennak tuahtu PDF pawl herhbaunak ah hman dingin min langhter lo pakhat nih sui ṭhi le thil dangdang sing sawm sarih le pali man a hlut tiah theih a si. Duhdawtnak he a hlutmi a si. A rauhhlan ah online in kan zuar lai caah kan zate in tel cio dingin kan in sawm hna, tiah Camu mipi ralkap chungtel pakhat nih a chim. Nu pakhat dirhmun in suiṭhi le thil dangdang cu kan duh tukmi a si. Cun peipang ca zongah zuar khawh a si. Keimah ca nakin kan zate dothlennak i kan i tel a biapi deuh ti ka fiang. Ka ngeihchun ka pek ruangah ka lung a nuam tiah Sui Ṭhi petu hna nih mekzim mama an chim. A fapa tlaih ding an hmuh lo ruangah a pa an tlaih i nithum hnuah a nunnak a liam. Kalemyu ralhrang pawl nih an mitlaih ding an hmuh lo ruangah a pa an tlaih i nithum hnuah a mitlaihmi cu a thi tiah khua chungmi pawl nih an chim. Ralhrang pawl nih U Mang Tu i fapa cu tlaih dingin June ni kul nili Aungtasa veng i an inn ah an va kal i an mitlaih ding an hmuh lo ruangah a pa an tlaih tiah theih a si. Cu ni ah a fapa tlaih dingin an ra, an hmuh lo ruangah a pa an tlaih. Zeiruangah tlaih a si ti kannih zong fiang tein kan thei lo tiah khua chungmi pakhat nih an chim. An tlaihmi umang cu kum sawmli hrawng cu ralhrang sakhan ah June ni kul ni sarih ah a thi i a ruak la dingin ralhrang pawl nih a chungkhar pawl an chimh hna tiah theih a si. February ni kha thonghnih kul le khat in June thonghnih kul le hnih tiang Kalemyo ah ralhrang pawl nih an tlaihmi ralhrang sakhan i a thimi a thimi khuami U Maung Ṭu telh in minung pasarih an um cang. Ralhrang sakhan i a thimi minung paruk hna cu U Aung Lwin kum sawmnga le kum thum hrawng Kum in min, kum sawmthum le kum kua, mah nuannuan za ṭhen kum hlei kua, Salai Vanṭha Cung kum kul le kum nga, U Chaw Min U kum sawmli, Ku Lan Khan Chan kum kul le kum kua a hna an si. Ralhrang nih nawlngeihnak an lak February ni khat in June ni kul ni sarih thonghnih kul le hnih tiang Myanmar ram pumpi huap ah ralhrang nih khuami Thong hnih le sawmthum hnih an thah cang hna tiah AAPP nih cazin a tarlanghmi ningin theih a si. Hindu minung pakhat thah a ton hnu in nawl a rengh deuh. India ram Muslim minung pahnih kut in Hindu minung pakhat a thih hnu in mah bantuk buainak a chuak ṭhan sual lai tiah Udaipur ah zan chuah lo dingin nawl an chuah, thlanglei Rajasthan ahcun internet line zong an phit tiah theih a si. Muslim nih an zohsanmi Muhammad a soiselmi Nupur Sharma thapetu minung pakhat thilṭhit thiam Ganhaya Lal nih a social media ah a thlah. Cu ruangah Muslim minung pahnih nih thah a ton hi a si tiah theih a si. Kayan Highlail nih Chinter ah a siaral ruangah police nih cikhat an rak tlaih bal. Cu pinah min theih lo mi pakhat nih kan thah lai tiah a hrocer zong theih a si. A chungkhar nih palik pawl zong nan khamh khawh lo tiah an mawhchiat hna zong theih a si. Thah a tonnak video social media ah a karh hnu in nawl a renghnak zong a si tiah theih a si. Chin ramkulh ah raifanh zawtnak a karh, sipawl a phak lo ruang le mi um lonak hmun ah sau tuk um a si ruangah tukum chung Chin ramkulh ah raifanh in a zawmi an tam tiah Chin mipi doctor pawl nih VOA ah an chim. Kahdohnak ruangah sac nih lam a phih i an dirhmun a zual khun tiah a chim. Chin ramkulh ah kahdohnak buainak a karh chin bantukin lam pehtlaihnak a um ti lo ruangah mipi cheukhat cu hmunkhat in a dang hmunkhat ah an i ṭhial caah rianrang in ngandamnak lei zohkhenhnak a har tiah Chin mipi phu nih VOA ah an chim. Sii khiangthawng le puan pawl a zatnak in tawlrel khawh a si lo caah fur chungah hin raifanh zawtnak a karh chin tiah Chin mipi Doctor Salai Tim Mu nih VOA ah a chim. Ralzaam pawl an kar i ṭhialkam a tam lio caan a si i ramtang lawng ah um a si caah fikfa nih a seh hna, khiangthawng a um lo le an din ti ruangah a si lai. Cheukhat cu an tlikzamnak ah an i put manh lo. IDP camp hna ahcun an ngei kho men. Cheukhat cu khiangthawng i kham loin puan caah hman a si. A biapi cu khamhnak lei a chanbau tuk ruangah a si. Thlanglei Laitlang Paduah peng a luancia caan ah raifanh zawtnak a rak um ko nain a hnu cun Kanpalet, Matupi, Mindat le Hakha khuapi chung Tiang a karh, cheukhat peng hna zongah raifanh a lomi an um pah ko nain cheknak thilri ṭha tein a um lo caah fiang tein chim awk a ṭha lo, tiah Chin mipi phu nih VOA ah an chim. Atu ahcun ralzaam camp hna ah raifanh ruangah a nunnak a liammi zong an um, tiah Mindat ralzaam camp rian ngeitu nih VOA ah a chim. Kahdohnak ruangah lam a pit i sizung kalpi dingah harnak a um. Umnak ah rikhiahpiak kan si caah a zul tukmi lawng Plateau khuapi ah kalpi a si. Sizung saya siamah te zong nih raifanh zawtnak cu ṭha tein an zoh tuk lo. A hnu ahcun a thimi an tam. Ngakchia upa tiang an thi. Chin ramkulh ah atu bantukin raifanh zawtnak a karh hlanah Karen le Gayah ram hna ahcun raifanh zawtnak a rak karh tuk ve. Cucaah sii le a herhmi thilri pawl mahka hmunhma lei ah a rak phanh bantukin cheukhat cu a hlan tein aa khon ciami an um caah raifanh khamhnak sii pawl cawk a rak har. Myanmar ram a hlan kum thum le kum li chungah raifanh zawtnak a zor tuk nain atu kum ahcun Sii le thlopbulnak a ngah lo caah cheukhat hmunhma hna ahcun a karh chin lai tiah phan a um. US, Vietnam, Thai le Myanmar hna ah raifanh zawtnak ṭih a nungmi ram phawk an i pehtlaih tiah WHO nih ralrin an pek.
LCB an zohtu le ngaitu nan zate cungah kan i lawm.